Selâm aleyküm balaçıqlar, bugün biz yapacamız sarma. Sarma sarma uçün yapmaq uçün kerek, yüzüm yaprağı, hadrabine. Bu soğan, bu perniç, bu qıyma, bu Qurutulmış nane. Tuz, tuz, qızım. Şimdi qıymanıñ içine pirineçni qoşamız, öyle qızım? Qoy pirinçni, tatam qarıştıracaq. Episini qoy qızım, bir şey olmaz unda. Bir bardaq qadar biz pirinç aldıq, öyle qızım? Onı çayqadıq, yuvdıq pirinçni. Yavaş, tökmemiz, yavaşçıqtan. Yahşı, oldu, Hatice. Nazlı, sen yavaşçıqtan başta qarıştırma, qızım. Yavaşçıqtan. Ata, buna ne qoyayıq? İsteysin, elnen qarıştır, qızım, kerekmey, qaşıqnen. Qarıştır. Soñ elmazcıq nanesini qoy üstüne, qurutılmış nane. Qoy elini azcıq. Atatam qarıştıraversin. Ne qadar? Alayım endi men soğan. Qoy soğannı. Şimdi toqta elini azcıq. Alayadım ya bebe. Şimdi qoysın soğannı. Soğannı qoydı. Ne qadar qıyması yağlı olsa, o qadar sarma lezetli olacaq, öyle qızım? A men? Hatice, otur qızım. A menden soğan oy? Tuz qızım. Tuz. Tuz oy. Oldı, bir kelecik boy avle, tuzlamanı çoq qoymanız, aşqımanız. Oldı, bir qarabiber yeter, ilmaz? Yeter. Qoy. Tuznı qoy, Hatice, dan qoy, dan qoy, qızım. Dan mı qoyma? Dan qoy. Qıyması ne qadar ya, ne qadar yağlı olsa, o qadar sarma, yüzüm yaprağında sarma lezzetli olur. Endi yahşı etip qarıştıramız. Toqta, bir daqacıq. Yahşı etip qarıştırına. Yeter, Elmaz, Elmaz. Otur, otur yerinde. Yeter. Güzel etip qarıştır, Nazlı. Tuzu yahşı etip erisin. Şimdi men size köstereyim, nasıl biz sarmayı saracamız. Yüzüm yaprağından sarma pek sevilen bizim milletimizin arasında bir aş, öyle qızım? Onu er kes seve. Pek, pek. Balacıqlar da sevele, qızım. Biraz ekşice tadı onıñ ola, çünki o yüzüm yaprağından. Amma pek lezetli. Nazlı qarıştırsın, siz tiymensin, qızım, tiymensin. Qıymamız endi azır, endi qoyayıq. Qıymamız endi azır, endi tikiranı alıp qalayıq, endi, toqta.

Alacamız tikaran mına qıyma, tikarançıq alacamız ve ondan böyle uzunca yapmız, yaşı qızım, ince ve uzun. Episi alsın özüne tikaran-tikaran sarmacağa. Qoyunız qıymasını. Men seveyim, men seveyim uzun ve ince. Mına, soñra böyle qapatıysız. Pek uzaq oynasın, pek uzaq. Uzun olsun, uzun. Yeter, çoq qoyma, soñra o güzel olmaycaq. Soñra halın çirkin olacaq. Biz yapacağımız uzun. Ben yaptım, ana. Şimdi bir daha. Yoq, daa ne olmadı, Nazlı, toqta, bir dahacıq, baq. Toqta, baq, mana baqıñız, baq. Qıymacığını qoydıq. A bile sardınız uçlarını? Nazlı. Sardın ucunu. Endi a bu kenarlarını qapatamız, Nazlı, kenarlarını qapatamız. Hatice, eş, aşqıma, baq, soñ kenarlarını qapattı, soñ geyine böyle sarğanı, söyle, qızım. Mına, baq, böyle uzun, ince biz yapacaq, nazlı sarmaçıqları. Daa bir kere yapayıq, qızım, baq, güzel ol, tamam. Men sevmeyim, mine, pek, balaban, i, Men seveyim uzun deyince, mına able sardı, able baq qızım, mına, mına, mına, mına kördiñ, truboçka kibi, soñ kenarcıqlarını baq, Hatice qapattı, Hatice toqta, men Saşa köreyim, baq, kenarlarını qapattı, endi gene saramız, ince, uzun sarmacıqlar olsun, öyle soñ dülber oluy. Balaban sarmalar. Dağda da yapasız. Yapar, mına baq, nasıl sarmacıq oldu. Baq, nasıl nasıl nazlı sarmacıq oldu. Öyle qızım? Oy, ana, o açılındı. Açılındı, bir şey olmaz. Biz onu qazana qoyanda öyle qoyacağımız, o açılmayacaq. Mına, gene baq, nazlı, gene. A bu quyrucuq sana, baqay. Qıymasını çoq qoyma, hati ilma çek. Qadarı ter ana? Dant kırmış. Ade ana? Yoq, toq. Oy, sen bir. Toqta, qızım. Elmazcığım, dur, sen bunu da yapıp bitirmedin. Nazar, aşkım, a şimdi Elmaz da yapsın, toqta, qızım. Ögreneceniz, ögreneceniz. Ögrenmege kerek. Elmazcığım, mına abile yaptın. Na qadarı ter? Yeter. Mına Elmazcığım abile sardın, qızım, öyle? Endi a bu üç cuqlarnıñ hamısın gene sar. Naz, Hatice sende nasıl? Hatice, bağdan bir kere qızım kösteriyu. Hatice, baq mana. Hâ, mende oldu. Tak, sende, toqta. Mende oldu, tek qaldı. Mına. Uzunca yapmağa kerek nesne, içini uzunca yapamız. Ana bize açıldı. Soñ quyrucuqlarını qapatamız. Toqtı şimdi yapar. Qapattıq, endi able sara ber, e oldu mı? Sara bunı able. Sara bunı. Sara, bastırıp able çıqaracaksın. Elmacı bu ne? Mana elmacı bar. Ana mence oldu. Maşallah, mana kördün mü oldu bir? Elmacı mana quyrucuqlarını qapattı, köşelerni qapattı. Endi able.

Açma, açma. Yap, yap, yap, yap, yap, yap. Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Baq, nasıl Haticeniñ sarmaçıq oldı. Kördüñiz? Anne, kördüñiz? Ana qadar ete. Nasıl Haticeniñ sarmaçıq. Qabaq da tafır berdi. Ana qadar ete. Uzunca yap, onu uzunca, incece yap. Anne, olar uzunca.

Bağna sen sarma çırını va ince uzun oldı dülber lazım nazı baqa qoy yanına qoy bir şey olmaz nazı seninkisine baqayıq yengden baqayıq baq qız able abrelar başqa patesni able nazı baq baq able tikardan able sarsañ mana soñ köşeciklerni ana men unutdım tikardan nasıl bir şey olmaz köşeciklerni soñ

Tatarlar, bizim milletimiz, daa çoq yüzüm yaprağından, bu bizim giri hanımlar. Elmazcıq, mına bile yaptıq uclarını, kördiñ? Endi vot, endi böyle baq. Mına. Inı sarıp bitirsem, sarıp bitir.

Biz, biz uzun ve ince qıyma, sarmacıqlar yapamız, öyle qızım? Biz baldan. Bax, qızım, Nazlı, bax. Bax, abri ne yapayım, sonra bir, toqta, toqta, Elmaz, toqta. Bax, Nazlı, yapracıqlarınen bir qaç kere sardım, yapraqlarımız bizim balaban, güzel, Nazlı, bax, sardım, bax, qızım.

Mına, ekinci kuyrucığına bapat. Ne içün olmaysın, Azo? İ, saranda da avle bastırtıp mına sa, sarıp bitir, bastırtıp sarmaya kerek. Açılmasın sarmacıq, öyle qızım? Elmacıq, tur men saña bir denecik. Oldu. Baqa, maşallah, kördiñ? Da, gene kuyrucıqnen bezet, dur men qıymasını qoyayım. Mına, bu qadar yeter. Hı, candı. Nazı, baq, vot men, baq, qızım, men am bu uclarnı şimdi yapıştırttım buna, kördiñ? Mına soñ damburgerge sardım, kördiñ, Nazı, baq. Baq, Nazı, baqmaysıñ, qızım, men saña öğrerim. Qızım, sen añladıñ, baq, daburge, baq, Nazı, ucları şimdi nasıl oldı bizde, baq. Soñ endi abuçugnı qapattıq, abuçugnı qapattıq i bastırtıp, bastırtıp kek sarmaya, sıqça olsun. Sıqça olsun. Men onı basarım. Sarıp bitir.

Hatice, toqta, qızım. Nazlı, baq mana, mana, mana körüsün içinde? Kördiñ, Nazlı? Mana. Yana mama. Olma, ne içün olma? Ma, endi sen kenarlarını saq. Yana mama. Kenarlarını, kenarlarını qapat. Nazlı, toqta.

Bundan qadar erken? Qoy, men oylanamay, bu da able qoyğanda soñ añlaşılı, yeter ya da yoq. Bu yeter. Ana, yapasıñ. Nazlı, dur baqayım, baq, Nazlı, men de seni başlayım, baq. Mına bir yapıracıqları able yapıştır, yapıştır, soñ able. Truba şeklinde. Ableyat, aha. Tayaq kibi. Tayaq kibi olsun. Mına dam bir kez sar, açılmasın. Dam, toqta, kenarlarını soñ eçitirsiz, toqta. Dam bir kez de sar, maşallah, oçün güzel oldı. Mına, vo, mana. Endi kenarçıqlarına bak, kenarçıqlarına. Toqta, toqta.

Amma sıqtırtma. Sıqtırtma, sıqtırtıp avle bassañ, avle endi incece oluy. Toqta, men bererim, aşqım, otur yeriñde. Hatice, ne oldu, qızım, señge? Hatice. Başqa bir tüküren çıqsarmalar başladı yapma. Bu ne Hatice? Baq baq nasıl adını sarmasını. Sen bilaş yapaysan sarma. Biraz. Baq Hatice'den bir ki mına. Able uzun tayacık gibi içine kıymasını koydu.

Hatice, şimdi biz sarma yapqanda, menim bu yaprağım pek dalğan, bir şey olmaz, degil. Hatice, şimdi sen yeni bir şiir bilesiñ, yoq? Amethan Sultan içün. Amethan Sultana bağışlanğan bir şiir, ğaliba, sen ögrenmişsiñ. Arzu, yut kökünde hartalardan yüksek uçmaq.

Tın medal, yahşı oqup başlarım. Maşallah, maşallah. İ Elmazcık bize bir şeyler bile yene. Qar yağmur Elmazcık. yağmur. Qar içün daa söylemeysiñ, daa Qar qar yağar yağsın. dede. Fatiha Türkmenbadi. Anahtar bebiyaz, Onu bağırsa yayaz.

Buket. Buket nasıl olacaq? Çiçek. Çiçekten gül destesi. Elmaz ne istey, toqta baqayım. Toqta, Elmaz özü söylesin. Ne isteysiñ, qızım?

Olacaq, olacaq Elza. Elza, yahşı, Elza üstü Elza yapar, ma. Elza, Elza qışta oluy, qızım. Sen Elza üsteysiñ, yahşı. A beki bir prinsessa, korona kibi bir şey yaparsıñ. Mende edi qız. Sen dülber bize qız. Ana, mende edi qız,

Orta küz, noyabr, ğalba boş, boş demek ğalba, baq harfım soñ kitaptan, ğalba boş demek. Mana şundoq. Belki işler bitey noyabrde, onıñ içün. Açılnıy, seniñ yarama qapattıñ, körşilerniñ özi, sen öyle nazlaşıñ, bir daha çabaqlarım şimdi. Sentâbr, noyâbr. Sentâbr, ilk küz. Oktâbr, orta küz. Sentâbr, oktâbr, noyâbr. Hatice, ya sen oca ablan vaspitatel öy, terbiyeci kim? Toqta, qızım. Ben

Toruncuğu ödey qızın balası ğaliba, öyle qızım? Ana, oğlancıq oldı. Oğlancıq oldı? Oğlan. Oğlan. Oğlancıqlar kerek. Anladım. Yenis yapasıdan bala bağçasında qızım? Nelerden siz bile? Yasayım, Toqta qızım. Oynayım. Hatice, ya bu Derviza bayramına siz bir şeyler yaptınız? Qurban bayram. Qurban bayramı. Derviza bayramı azırlanmadınız?

Şimdi ise baqacamız. Toqta. Dan yapracıq kerek öyle. Şimdi men ketireyim dan yapracıq. Yaprağımız bitti, onıñ içün men dan ketirdim yapracıq. Şimdi men. Dülber oldu. Dülber oldu, ince oldu, doğru. Bermey qoyam. Şimdi bunlar, toqta, bunlar bağlı. Açmay kerek, yavaş, yavaş, yavaş. Islanmasın pek. Ma, sen açacansın, aç. Şimdi baqaq, men bir desem, bize a bu eki ne yeter? Elmazcıq, bu ne bir öyle qızım? Ma, sen a bunı aç, a bunı aç qızım. Sen begenesiñ bala bağçasına barmağa, Hatice? Ana, davay. Ebet. Ana, bir kere de Çukça yapayıq. Ebet, begenem, ana.

Ya sen? Ya sen? Sen çoq qoysañ, sunuv qalın oluy. Doğru, mına, bu tarafına. Çoq qoysañ, qalın oluysuñ. Men qalın sevmeyim. A men sevem, et çoq. A, et çoq. Nu, yüzüm yapracıqları, olar kek olmay. İnce, uzun, dülber, nazik. Nazlı, yeñden yapın o.

Ve episi dağılacaq pirinçler. O sarma olmaycaq o soñ. O botha olacaq soñ, bilesiñ? Botha ne demek? Kaşa. Elma yeter mende. Yoq, olmay. Baq, Lilâ Azizovnanı baqayşın, nasıl elma yapay, elmaz yapay. A elmaz ben berdim. Lilâ Azizovna? Zarema Siarovna.

Önce o öyle taşınadı. Biyaz öyle vardı, nasıl onı qazaqça? Unuttum qazaqça adını şimdi. Businka. Businka. Businka o podelka, öyle diyek. Şimdi mına bunı sen yapacağım. İnci. Ahay. İnci. Ne demek inci? Ender'e takayım boynuma. Yeter, yapma, baq, episi baqaysın, a endi yarama yapaysın. Businka var, amma inci. Podelka. Unuttum, yoq. Buteka. Yazıñız bizge, nedir öyle inci, qazaqça? Şimdi aqlıma kelir, toqta. İnci. Baq, onı unuttım şimdi, kördiñ? O qadar. Başta diyardım, diyardım, diyardım. Yapma, yapma öyle, yapma. Ellerin senin kirli. Yoq, yoq, yapma öyle. Mına bunı sen yapacaksın şimdi, baq. Baq, dan bakayım, dan. Mına yap. Yoq, yap. Tez, son tepte baqacaksın. Hartana baqacaq. Tepte bizi baqay. Er kes bizi baqay. Onca naz baqayım senin sarmanı. Güzel, mana baqay nazım. Döş,

Güzel, dan güzel ceket tırışmay qoy. Men pek Sen aşağı- baq nasıl elmazcıq yapay menen. Baq. Hatice, pek yavaş yapmaya başladın, tece yap. Ay, Söyleñiz, bize balaçıqlar yazsınlar, qaysı aşnı biz olarğa yapay? Aha. Ya da toqta, yoq, Sarılan. yoq. Balaçıqlar yasınır, qaysı milliy yemeklerden daa qaysı yemeklerni olar bileler. Maa bunı sa. Ya da seveler. Ya da seveler, doğru. Biz soñ tırışırıq o yemegi yapmaya, öyle qızım? Pek tırışırıq. Yoq, biz daam bitirmeniñ toqtan daam pişirecemiz. Ebet qoysınlar bize layk isteseler. Amma.